Changai lian deuh deuh ang kha chu maw a hnip tui lo tih hi tui tawk chiah a va nghet fiah umm a nghet bawk a kawi ngil ngil khawp mai a ni umm tiang kan siam fai a aw hei hetiang hi. Hei ih kimbap siam nana an hman ang chi eh ka engtin nge an tih kha le seaweed te parante emaw ni khati ang kha hei hmm hei hi mai an par ania eh artuite nena kan thei a tui em em a. kan lo kang dawn a ni. Hei chu mai an ania aw pa te nen kan lo siam dawn a ni hei tuna kan sih thar chauh a ni a tui dawn lutuk aw hei hi pachang a nia umm hei englo bazar ah te pawh pakhawi Tia an zawrh thin kha khami ang deuh khan nia aw a ni tiang kha thing ah a to a hei hi ka zawng khawm dawn a nih hmai an nen a siam tur kha maw hei heti ang hi a tlem umm hei he ti lai mi daih maw umm Aw heta mi te pawh saw nia um saw um tiang te sawn nia ka pot khawm ang um hei Heta mi pawh hi kan pawt leh ang a. Ia a umm hei umm mai an nena siam te hian a tui a tling hi maw Hei a then a then hi chu an lo mawih tawh maw a then aw a mawih lo lo hi kan la ang

A awm duhna lai hi a kil khawr thei lutuk a khu khu na lai mite hun ni maw um hei khu ta mite hun ni khu um a awm duhna hi kil thei lutuk a hei a chhakah han fel leh rawh min tia ka han kal mai a heti lai tum hi maw tan a tawh em kan en leh ang e an lo mawih an lo mawih vek tawh a nih hi hei chu hei lo mawih vek tawh awm lo nih hi. aw hei pachang chu niaina chhina kan pawh kha hei nen hian mai an nen hian in kan kan baih pawlh dawn ni umm tui dawn lutuk e hei hi nia chuan in a dang leh. Aw hei hi tuai terek tuai terek a nia nichin a kan lak maw tun ang December thla tawp lamah chuan a lian tawh lo a hei hei hi kan buh chhiar dawn a a then hi chu sahum te pawn kan ei lai hi chu kan lo ti lang kher lo mai nga ti lang a buai thlak camera stand te pawh kan keng bawk si lo maw heng ho hi buaina kan lak khawm chun nia. tui dawn em em a ni. Hei an chi ri hmuh duh chuan lo en rawh u. Hei hi an chi ri nia. Kam an ta ri ni bawk a. Kam an ta ri ni bawk a. Vaipa den an Vaipa den oh Vaipa den tur. Chuan hei hi hei chu an ka sa. Um hei pawh hi i to te pawn a tui vawk chaw ah te pawh hman theih bawk. Ei pawh keimah ni pawn kan ei a tui um tui kan ti a ni. Hei eng awi an chi ri. Ka man ta ri ni bawk a an chi ri. An chi ri a nih chu. A ri ma tui e kei chu. Hei hi Ronald tuai a nia chuan hei Tumbu a ni bawk a. Heta hi Rothing a nia. Hei Rothing. An ka sa ni hoi a bawk. Aw an ka sa chuanin hei pawh hi an ka sa hei hi. Aw hei hi Tumbu Tumbu a nia hei hi Ronald tuai hei Rothing a nia hei hi mau tak. tuai a ni bawk a a siam pawlh vek thei a tun ang December thla tawp aw ah chuan tiang hi hmuh tur a vang tawh em em a kan vak ve hrep a ni aw kan hah khawp mai huan atang khan maw ngen ka haw mek a tilai hmun hi-- Bawlhhlawh paihna hmun a nia. Hei ka awmna hi bawlhhlawh paihna hmun a ni. Tian ka haw mek dawn a. Hei mihring pawh an tam khawp mai. Vawiin hi ni sawmhnih pasarih December ni sawmhnih pasarih sanghnih saw sanghnih sawmhnih pathum a ni a mi pawh an tam khawp mai a a lum em em bawk a Pian ka chhoh zel dawn a. Saw ta chu pasena ania. Che e ka chhoh dawn dawn. Eee khaih alawm lutuk alawm lutuk Meikhu nen Nisa nen maw ngaihna a awm lo Tian kan veng lam panin ka haw dawn a ni Saw ti lai te saw bawlhhlawh bawlhhlawh vek a ni a a tam khawp mai a Puipui lo kal lo mi eh. Saw te saw ka thian te. In mun em to em. In mun em to em. Eh. I mang nuam mo puipui. Mang nuam em. Ai cho me dur ko su vai lok.

Ka na leh zel ang. A lum khawp mai a, saw thir chhe zawng pawh an tam khawp mai a. Ka naupang hlai chuanin thir chhe hi ka zawng ka zawng thin a, tunah chuanin a sa lutuk a, ka zawng peih tawh lo mai mai. Heti an zawn hianin ka zawn thin lai pawh khanin daily zanga zaruk ai pawh zaruk tih vel chuan hlawh thei reng a.

a lum bawk sia a khu bawk sia a rim chhe bawk sia hmanhmawh dauh ka la ngai.